mirary soa indrindra amin'ity taona vaovao ity. Araka ny efa fanarahana moa izany dia hoe andao tsika mba hiresaka kely ny andraikitry ny conseil technique. Malaza be foana io rehefa misy miova, indrindra indrindra fa na changement de gouvernement, fiovana governemanta, na fiovana regime iray manontolo mihitsy amin'ny presidence satria hatrany amin'ny presidence any an, dia misy foana ny fakana fanendrena izany conseil technique. Mialohan'izany aloha dia mba jereo kely fa misy boky mifanaraka amin'ity zavatra resahana ity izany eo ambany hoe guide pour les conseils techniques. Sao dia mba mahasoa anao ihany ka raha mahasoa anao ilay izy dia misy lien rohy eo ambany eo amin'ny commentaire voalohany sy amin'ny publication an'ity zavatra ity izany dia afaka azonao atao no mangataka an'izay izany fa mba misy sora- renseignement kely mba fenoinao mpanolotsaina teknika. Dia heveriko fa rariny raha ohatra ka mba hifampidinihantsika kely an, hifampizarantsika eto an izy io. Ny tenako efa fantatrareo, Lanto Ratsida, formateur, teo amin'ny folo taona mahery teo izany no me- nanaovako ny asa na mpampiofana, sosiology koa aho araka izay efa fantatsika. Fa ny tena nanosika ahy hanao an'ity fa- fifampizarana ity izany dia satria hatramin'ny eny teo amin'ny folo taona teo ihany koa dia mety nihoatra ny indray mandeha no mba efa voatendry conseil technique ka misy zavatra kely mba tsikaritra ihany an, tao anatin'izay zavatra izay ka sao dia mba mahasoa izany. Inona no tanjontsika? Ny tanjontsika dia mba hanazava ny anjara andraikitry ny antsoina hoe conseil technique. Mety tsy mandeha ho azy izany satria matetika moa ny conseil technique izany an, ny olona izay manendry an'azy, ny olom-boho izay manendry an'azy an, mety maro ny antony manosika azy ka angamba tsara ihany raha ohatra ka hoe mba misy fifanazavana kely amin'izay zavatra izay. Dia avy eo an, raha tena tsara ny mpanolotsaina, misy teny an'izay hoe rehefa tsara ny mpanolotsaina dia hiadana ny firenena. Satria ireo fanapahan-kevitra izay raisinao dia azo antoka fa tsy dia hoe hanisy olana loatra ary ho tonga amin'ny tanjona izay nitadiavana azy. Hahasoa ny firenena indrindra indrindra. Dia ny fahatelo, misy zavatra anankitelo ihany, ety am-piandohana izany dia efa hitsidika. izay mila ampifandraisina rehefa ohatra conseil technique ny olona anankiray. Ny anankiray ny fahaiza-manaony, na ny fahaiza-manaony mety akademika, ara-taratasy, ny fianarana ataony, na koa ny fahaiza-manaony teny an-tsehatra. Satria hitantsika fa misy fotoana izany manendry olona dia satria ny zavatra nataony teny an-kianja. Ohatr'ireny moa izany vanim-potoana iainantsika amin'izao efa somary vanim-potoanan'ny hita, vanim-potoanan'ny selfie, vanim-potoanan'ny image, dia matetika koa anisan'ny nanjary lasa antony lehibe izany handraisana fanapahan-kevitra hoe hanendry olona anankiray aho, hisafidy olona anankiray aho, ireny toe-javatra iray ireny izany. Voalohany ny traikefa. Ny faharoa ny lafiny politika, fa ilay olona izay voatendry eo indrindra indrindra fa ny fanendrena ambony rehetra rehetra moa izany raha vao eto Madagasikara dia misy lafiny politika foana, maneran-tany mihitsy e! ka iny lafiny politika iny mila mifandray amin'ilay lafiny teknika. tsy hoe tsy maintsy mpikambana ao anatin'ny antoko politikany akory ilay mpanao tsena teknika fa mila hainy ny mampifandrindra an'ireo zavatra roa ireo. Fa ny ny singa fahatelo izay tsy maintsy hainy ny mandrindrana azy dia ny ny resaka fitantan'ny administration na ny raf- ra- rafi-panjakana izany na ny fitaovana na ny rafitra ny lamin'asam-panjakana ny administration. Aza adino fa ny politika mandalo dia ny conseil technique mandalo. fa ny administration mipetraka eo izy an, ary ny olombelona rehetra rehetra eo sy ny lamina asa eo an, matetika dia mipetraka talohan'izay efa tonga teo. Ka ireo zavatra ireo izany an, mila mila arindra ireo zavatra ireo. Ity seminera izay ataontsika ity an, dia tsy resaka teorika fotsiny, tsy tsy dia tena na nanetsika zavatra teorika aho izany ato anatin'ilay izy an, tsy resaka hoe inona ny norme, na inona ny fenitra, satria mety tsy dia tena mbola mipetraka tsara izany ilay resaka conseil technique aty Madagasikara fa ny tanjona fotsiny izany, ny tanjontsika fotsiny izany amin'ity dia hoe hanampy ny fanapahan-kevitra izay raisin'ireo mpandray fanapahan-kevitra, ny décideur sy ny ekipany mba hahazo tsara amin'ny alalan'ity zavatra izay atao ity, fifampizarana izay atao ity hoe ahoana no hahatonga ny lelafin'ny teknika, izay hoentin'ny mpanolotsaina teknika no mba hahatonga azy hanampy an'ilay tomponandraikitra ambony izany handray fanapahan-kevitra matotra tsara. Nefa io fanapahan-kevitra raisina io dia tsy haningitringitra ny hasina sy ny toerana izay misy azy satria aza adino fa raha ratsy mpanolotsaina ny olona anankiray dia ny hiafarany dia izy mihitsy no misaoty hoy isika izany ao anaty lezy ka Izay izany no zavatra kendrentsika izany ao anatin'ilay izy hoe mba hampifandray hoe inona marina moa izany no mivoy an, eo amin'ny hoe izay toe-javatra rehetra izay voalaza izay an, ka ny zavatra andrasan'ilay olona izay nanendry an, dia hifanitsy amin'ny zavatra andrasan'ilay olona izay tendrena ho mpanolotsaina teknika ihany koa izany. Inona mipetrakolana? Ndao mba horaisintsika amin'izay ilay izy. Ny mipetrakolana dia izao, ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra dia misy tambiny avokoa. Misy tambiny avokoa, indrindra indrindra fa raha raham-bahoaka ilay resahana, ka mahakasika ny vahoaka ilay ilay zavatra resahana. Dia io izany tena sarotra satria tsy hay tsy hay be ny ihany izay ho fiantraikan'ilay fanapahan-kevitra raisinao. Tena im-betsaka isika mahita hoe heverin'ilay tompon'andraikitra ambony hoe zavatra tsisy dikany ilay izy, dia namporiporisihan'ilay conseil technique teo, dia nefany rehefa nandeha ilay izy dia zava-doza no napetrany, izany hoe niteraka korontana, niteraka zavatra zavatra tsy takatry ny saina nefa sary kely anankiray no nivoaka na teny kely anankiray no nivoaka dia hita izany fa saropady mihitsy ny fandraisana fanapahan-kevitra izany, indrindra indrindra fa raha mahakasika ny vahoaka izany. Dia ny fanapahan-kevitra rehetra raisina dia misy fiantraikany any amin'ilay raharaham-bahoaka izay. Misy fiantraikany any amin'ny fahamarinan-toerana ara-politikan'ilay ilay régime iray manontolo izay mitranga. Ary misy fiantraikany indrindra indrindra na amin'ny lafiny hoe demokrasia ary, ny fahalalahana. Rehefa tena hoe miseho ho hitondra teknika be loatra ilay conseil technique dia tsy manaiky mihitsy aho dia mety hisy fiantraikany iny satria mety voakitikitika ny lafiny demokrasika. Dia ny fanontaniana mipetraka izany dia hoe ahoana no ahafahan'ny conseil technique manao zavatra mba hahafahany manampy ny fandraisana fanapahan-kevitra fa tsy sanatria mampaharefo, izany hoe mitondra fanapahan-kevitra mety mampidi-doza manapoizina ilay fandaminana satria moa matoa misy tompon'andraikitra eo dia mihevitra izy izany fa hoe mba hitondra zavatra ho an'ilay izy. Dia tsy fantatro hoe aiza ho aiza isika izay conseil technique amin'izao fotoana izao an, ahoana ny fijerinareo an, fanontaniana kely izany ity an, ny hoe fanapahan-kevitra ara-politika public, fanapahan-kevitra izay andraisan'ny mpanapa-kevitra hatramin'izao. Fanontaniana apetrako aminareo, tsy voatery ho varianareo fa afaka varianareo izany an, ao amin'ny eo ambany eo izany. Fanapahan-kevitra tsy mora, misy zavatra be dia be mila jerena. Ny faharoa dia ny hoe, etsy an-daniny matoa ny olona anankiray vao tendry an, dia satria ananan'ilay mpanendry confiance izy izany. Ananany confiance, mipetraka ny fifampitokisana eo amin'ny roa tonta. Indraindray moa ny mpanendry tsy manendry mivantana fa olona hafa no manendry dreoreoreo fa raha raha tsy hoe rafi-panjakana lehibebe izany ohatran'ny hoe raha primature izany na na présidence dia matetika ireny misy olona hafa koa efa mpanolotsaina amin'ny mpanolotsaina, ireny ma- miteny an'azy hoe ity olona ity ataovy fa ohatran'ny tsara ity na ohatra ohatran'izany. Dia tokony hipetraka anefany an ny fifampitokisana izany eo amin'ilay conseil technique sy ny ilay olona izay nanendry izany. Ahoana koa anefa no hahatonga izany fa fipetrahana izay fampitokisana izay mba hiteraka ihany koa ny antsoina hoe tamberin-andraikitra any amin'ny vahoaka. Satria ilay fanapahan-kevitra raisina dia miteraka zavatra tsara endrika ary azo itokisan'ny vahoaka. Dia ny fahatelo moa izany mipetraka petrakevitra mipetraka olana izay ho resahantsika dia hoe ahoana no atao an mba tena hoe mba matihanina e, matihanina ilay mpanolotsaina teknika, matihanina kanefa ny an tsy hoe teknika be fotsiny fa misy lafiny politika, eto an dia averiko indray mandeha tsy hoe hiditra mpikambana ao amin'ny antoko politika na hivoaka tao satria tsy voatery ho mpikambana ao amin'ny antoko politika, za zao rehefa nanao asana mpanolotsaina teknika tamin'ilay niresahako teo an, dia za tena niteny an'ilay olona mihitsy hoe za tsy mahay any anaty antoko politika fa ny mety misy olona hafa ao anatin'izay ka tsy midika akory izany hoe tsy raharahiana mihitsy ilay zotran'ilay olona amin'ny fide- fomba foto-keviny an, sy ny firehan-keviny an, izay ataony eo izany dia izay ary fa rehefa voa indray an, miverina eo tsika izany aloha.